שלום עליכם גוטן אווען און ברוך השם אונז קומען צוזאם נאכאמאל פאר די תפילה אווערנעס שיעור אין אידיש און די וואכ'ס שיעור איז געטוען לנשמת מיין פעטער משה שלמה בן רבי יעקב עליו השלום נפטר געווארן לעצטע וואך די אייבערשטער זאל העלפן די נשמה זאל האבן א עליה זיין מעלת ישע פאר גאנץ כלל ישראל. ברוך השם אונז זעמיר יעצט אין די זעקסטע שיעור פון די נייע שיעורים וואס מיר האבן אנגעהויבן ברוך השם יעצט שוין דריי וואכן צוריק, און די אייבערשטער זאל העלפן אז דעם זכות פון לערנען די שיעור זאל מענטשן גיין מחיל אל חיל, און מיר קענען בעזרת השם אויך אויסלערנען גוטע זאכן וויאזוי צו קענען פארהאפן צו די אייבערשטער אין די זעלבע צייט אויכעט לערנען גוטע גוטע זאכען, גוט גוטע גוטע מעשים טובים, ווי אזוי צו אויפפירען אין שול, און ווי אזוי צו דאווענען ווי א מענטש, אזוי ווי עס דארף צו זיין. אונז זענען מיטן יעצט אין די הייליגע ספר אורחות יושע פון חיים קנייבסקי, זיין יו ט האסט געמעקט לעצטע וואך, יעצט קען די קען אז דאס שיעור איז איז דארף געווען זיין לעצטע וואך און אביסל ביהיינד, מען זאל האפן סוף וואך וועט זיין ווען ווי קאט אפ ווי מען זאגט דאס אין ענגליש, כ'האף מיט די אייבערשטנ'ס הילף, ארייט. שטייט, מיר זאלן לערנען ווייטער, אמנם ס'איז אמנם ידיעה.

תפילה דאווענען פירוש רשי רשי זאגט שיתחזק ביים טומאה בכל כוחו דער מענטש דארף זיך דארף זיך שטארקען און זאל זיין אייביג מיט אלע זיין מיט אלע וויפיל מעכטיגע קענט צו קענען אקאמפלישען אין די זאכן און ער זאגט ווייטער ואמרי שעה'ן תפילה, היא מהדברים שאין אדם ניצל מהם, מ'קען זאגן אז א מענטש, א מענטש וואס פרעזענט זיך א א איינער וואס, איינער וואס האב איך פארגעסן א וויכטיגע נקודה, נאכאמאל מיר זאגן נאכאמאל ואמרי שעה'ן תפילה היא הדברים שאין אדם ניצל מהם, אמאנג די זאכן וואס א מענטש האט א פלא איז אז איר אין תפילה געהעריג קאנצענטרירן און דאווענען צום גמרא בבא בתרא, ווי אפטער חזל בעל החכמה האבן געזאגט שמח בתפלתו אין תפילה חוזרת ריקם, אז א מענטש פארזינט זיך א לאנגע דאווענען, עס גייט נישט צוקומען אן גארנישט. ואמרי, ער זאגט מיר זאגט אויכעט, שאריכא לא יגרום שנותיו אבי זר, אז ער זאגט אויכעט אז ווען עס פראקטיס איינערס לעבען וועט זיין לאנג מיט אייבישטער'ס הילף ח ו, ורמז ש אויכעט אין מסכת שבת, דף ככ ז עמ' א', שהעי מהדברים שאדם אוכל פר' זיין בלע מ ז, ועל כן כרמז צו לעולם הבא. איין פון די זאכן וואס וואס ס'שטייט אז קאנסטענטין און פון דאווענען איז לסת איינער פון איינעם וואס א וואס א מענטש באקומט פון די פרוכט פון פון די שכר נער וועלט און און כל שכ און קרן קיימת וועט ער און די קרן וועט ער באקומען אין די אנדערע וועלט. וכן, חליכ ל זאלסט אבער זע, אבער חס ושלום חס ושלום, א מענטש אבער זאל זיך זאל זיך זאל נעמען עס זייער לייכט, כי מ זאל זיך בהם באין משים לב כלל לכוון, חס ושלום א מענטש זאל זיך האלטן זייער לייכט, טאמער איינער טוט עס טאקע, און ער טוט נישט. צו נישט אנטראכטען אדער פעין אדער פעין אטענשען אויף זאכען וואס מען דארף קאנסידערען געהעריג, מראה כאילו אין מאמין חס ושלום שיש מספר שכנים כנגדו, איז עס אויבי אז כאילו ער זיך דעמאנסטרירט אז ער קען נישט אז ער גלייבט נישט אין די שכינות בעפאר אים, רק צריך להשתדל. אויב אזוי א מענטש דארף זיך שטארקען און מאכן גרויס השתדלות אין דעם, ושיצא על כפו לכוון עד כמה שאפשר, כאטשיג עס זאל קאסטן ווי פיל ס'איז מעגליך, שיצטער על זה, ער דארף נישט ער מוז זיך מצטער זיין אין די נקודה, והבא טעם עשה אינו עושה, איינער וואס מאכט די. די די עפר פון דעם ווען מען אייביג די אייבישטער וועט אים וועט אים סופארירן און און און געבן געבן סייעתא דשמיא. נאך איינס אין דעיס וואס מיר לערנען יעצט, ויוצא יש להשתדל להתפלל בציבור בחיוב גמור מדינא, ס'איז זייער זייער וויכטיג אז איינער זאל זאל דאווענען צוזאמען מיט די מיט די מיט די ציבור, דאס מיינסט גיין צו א מנין? פון צען מענטשען. והיא נאכאמאל והיא חיוב גמור מדינא, דאס איז ממש א חיוב גמור, קריסת גמור פסחים מנ ו, שחייב לייך א וזה לפוב ארבע מילן, די גמור אין פסחים דארף חב מ וו פון מהר א שטייט איינער וואס וואס פארט אנדערש כמיון מוז פארן ווייטער אין די וועגען ווי ער גייט ביז פֿיר מיל וואס כאטשיג עס איז צוויי מייל מען האט געשמועסט וועגען דעם אין אן אנדערע שיעור. צו קענען דאווענען פאר א מנין, אויל להרחיב עד מיל, אדער צו גיין צו גיין צוריק צו בעיס כאטשיג איין מיל, וכן נפסק אין שולחן ערוך, אזוי ווי געפסקענט אויך אין שולחן ערוך, כל שכן שחייב לקום ממיטתו וללכת בית הכנסת. און זיכער איין איז בחיוב זיך צו ארויסגיין פון בעט און גיין צו שול דאווענען ווי א מענטש, כמו שכתוב אויף די עם חברו שם, זה לשונו, און דאס איז לשונו דא, ומזה אתה דן קל וחומר לעומר בעיר מספר בן ביתו, ס'איז מיין עם חברו רעדט זיך ווען די גמרא דא, וזה לשונו, פון דעי דין, מ'קען. אנקומען סוף כל סוף מסקנה אז איינער וואס איז אין טאון ווי מען זאגט טאר מען דאווענט אין א היים סאו מ'ספאלט בביתו כאילו ביי א ביזי אויף בעל הגאווה ס'איז אזוי ווי ער איז איז איז א בעל ביזי אדער א איינער וואס איז א פשוטע מענטש אדער בעל גאווה בעל גאווה עד כאן השלם נאר ס'דא כאן השלם. ויש לעיין מעיין זה לבעל אבן זה בעי' גאווה, וואס איז ער מיינט א פארשעמטע מענטש אדער בעל גאווה, וואס מיינט דאס? הערג לכרסם האצילם, מ'זאל אים זיין זאל זאגן אז ער איז א פולער מענטש, ר' שלמה אין דעם ספר ענטפערט, ענטפערט, שאין לך בזיון גדול מזה, ער ווייס אז נישט מער א פארשעמטע מענטש וויאזוי ווי דאס. שקל צווי מספר בתי כנסת והן אין משתתפים, די גאנצע ציבור דאווענט אין בית הכנסת אין נישט משתתף בכלל, והשאר בביתם מבלים בקהליהם מנידם, איז איינער וואס וואס טאקע דאווענט ער דאווענט אין הויז, עס איז געווען אזוי ווי ער איז געגאנגען אין חרם, ויש ס'דא שצריכים על לעשות'ם מסלצים לקים עס איז דא מענטשן וואס זעהן זיי וואס וואס זיי סטראשען ארויס זיי בייז און זיי זענען צו פויל צו אויפשטיין און זיי פארפאסן די מינוט און זיי דאווענען אהיים חיים אחים מיט סמייל און ווייס האבן זיי דאווענען אהיים בעסער ווען כ'האב געזעהן גדול מהם. ס'איז נישט, עס איז גרויסע ביז נישט געבן געסט ביזי ווי דעיס. ויש שרינך אין בית הכנסת מחמת גאוותן. ס'איז אנדערע וואס גייען נישט אין שול, ווייל וואס זיי זענען זיי זענען בעל גאווה, איך בין בעסער, איך בין דער בעסערע מענטש, איך קען גיין בעסער אזוי. ס'בין איך, ס'בין איך מיין כבוד. יא. שאין להם למה רק בעין כולם, ווען מ'חד און אויסער קרוילען אין דאטע בזיעה. עס איז נישט קיין דרך ארץ צו זיין אז אז אז מען טראכט און קומען צו אז אז זיי זאגן ווער שחושבים מאכעס קאפוסאם ששנוסאם חשוב עס מיט צו ווערן אנדערע זיי זיי קענען אז זיי אז זיי שלאף איז מער וויכטיג ווי דאווענען מיט א מנין חיין קוים קיין דאס איז דער טעם וואס זיי איז ביזי און און אויך בעל גאווה'דיג, נישט א סתם פאול חסר הפוסקים, און די פוסקים שרייבן דעם שפל בית שפל תורה אסור בו תורה ציבור, אפילו פאר לערנען תורה טאר מען נישט באדערט זיין תפילה בציבור בכלל, מאמר חזל, חזל זאגן אויך שהתפילות ציבור מקובלת אף שאין מכוונים, אז דאווען מיט א מנין איז עקסעפטעד נאר מיט ריכטיגע קאנצעטרירן. ואין קבורין שם פטור לגמרי לכוון, דאס מיינט נישט אז איינער וואס איז וואס איז פטור פון קאנצעטרירן און נאר די תפילה איז איז איז איז מיאוס, אלא שעל כפרים אין תפיסה מס' ואמר די שטייער אויכעט, ס'איז א סיבה איך זיץ רעק מן העולם. נאך א מענטש געזאגט אז אז אויך אז פון די סיבה אין חזית צו עקעמען די עולם אז עס קען מען נישט צוריק קומען עמטי הענדעד רמי המספר אחת ציבור אויך פארקערט די מענטש זאגט א מענטש איז איינער וואס דאווענט מיט די ציבור האט נאך געענדיגט. מעשה דער פראטען איז עק זיינע מעשים זענען גערעכענט רוצה לומר מאנכע זאגען מאכען מספר אחת פון די ציבור דאס מיינט איז אייבישטער גייט זיין מדקדק די מענטש איז מעשים טובים ומי יצדק און ווער וויל דורך גיין אזא מדקדק. און ווען מיר צולינגען דאס יעצט פאר ווי מעשה מגור מיט זלמן מלרש און וואס מע זאגט אין משנה ברורה ביי זלמן מלרש חומש חומש חכם צבי זל די שווער פון דער חכם צבי שולח אין בתי כנסת מספר מספר אויף א וועג צו שיל מיט אים מיט אים אויף די געגענהייט צו קויפען שיינע שיינע מינע דזשולערי. ווען איך בין אריין איז געווען זייער שיין. וואס זאל איך לייגן ווייל איך בין נישט געגאנגען נאך זיי. ואמר לו, שמחה צו קומט צו מיך דאווענען. פרלעך איז געגאנגען, מאך איך שכח די גאנצע נאך אמער איך בין ווי איך בין צום רייען רב. האמיר קומען אנדערע מענטשן קומען אין די שיינע רייפקייט. שמעון רב איז געווען זר, ווען ער איז געווען זר געדענקט זיי, סמך שמחה גדולה מאוד, עס איז געווען אזוי גרויסע שמחה. שזכה שתשך במאור רב אבד צפת בית צפת בית צפת רב ווער איז געווען אזוי אזוי משמחה'דיג אז ער איז געווען ער געהאט די פריווילעדזש צו נישט צו נישט באקומען אזויפיל געלט אנשטאט סתם מיט א מנין ברוך השם אין די היינטיגע צייטען אונז האבן פלענטי פלעצער צו גיין צו מיונים, אונז האבן א פלאץ צו גיין אין שולן, ברוך השם איז דא אויך א סמארט פאון וואס מען קען נוצן, אויך וואס מען קען וואס מען קען אויך האבן ווען מען קען זיכן פאר פלעצער צו דאווענען, למשל גאו דאווען דאט קאם, אדער ס'דא אנדערע מיני פלעצער אויך וואס. איך האב פארגעסען, צענטערס א כמה אויך איז דא אויך נאך א זאך צו זיכען, ס'איז היינט נישט קיין תירוץ צו קומען שפעט צו א מנין, דאס איז דאס איז דער עיקר כלל וואס מ'דארף וויסען, ס'איז נישט קיין תירוץ צו קומען שפעט צו א מנין בכלל, עספעשעלי ווען מ'וואוינט דא אין ניו יארק. די אייבערשטער וויל הערן אונזער תפילות. אזוי ווי עס דארף צו זיין, און וויאזוי הערט מען עס ווען מען קומט צו דאווענען צייט, אין צד מי מיין ברכות צייט, אונטען אונטען תפילין שטעלט זיך הודי, און נישט אנקומען מיטן הודי מיט מיטן ישתבח און מיטן רז ישר אונטען די תפילין אפגעכאפט אין מנין, די אייבערשטער איז מדקדק, בעסער ווי מ'זאגט אין ארחות יושר דא, איז מדקדק יעדע ווארט אום עיין ד' ביחידות אזוי. שטארקע ווערטער, בעז השם ווען מיר לערנען אין שלחן ערוך די משנה ברורה אויך אויף די הלכות, בעז השם אין אנדערע שיעור. יעצט לעטס יעצט לערנען א א מעשה פאר א פסח קרוין, ס'איז געווען א זייער שיינע מעשה, נאכדעם זיין געענדיגט פאר די וואך. יעדן טאג מיט אונזער תפילות אונז מאכן אזא קאנעקשאן צו די אייבערשטער, די ווערטער וואס איז געשריבען אין די פאפירען אין יעדע סידור, וואס איז אין לשון קודש, וואס איז פון אן ארדענונג, נישט סתם די ממש די סטראקטשור'ד ארדער פון דאווענען, פון דאווענען צו אז א איד ברויך צו עפענען זיין הארץ, עס עקספרעסן ממש אונזערע עמאושענס, אונזער וואס אונז ווילן פאר די בורא כל עולמים. די מעשה גייט גייט גייט זעהן ווי מינינגפול א סידור איז און נישט און און ממש גרויסע גרויסע סיטואעישאנס. חוץ פון זיין א ממש א מרביץ תורה, א תלמיד חכם, א שרייבער ביי מחבר. האט דער ספר אלפי הערות ר' אליעזר סילווער איז געווען א גוטע פערסאנעלטי מיט א שארפע קאפ און א שארפע סענס און מען קען געבן דזשאוקס פאר אים אויך. ער איז געווען ארידזשינעל פון ליטואעניע, ער איז געקומען צו אמעריקע, צו זיין רב ערשט אין הערצבורג פענסילוועניע, נאכדעם אין ספרינגפיעלד מאסעטשוסעטס, נאכדעם אין סינסינאטי אוהייאו. ער איז געווען זייער זייער אקטיוו אין די אגודה, און ער איז אויך איז געווען איז די ערשטע געווען וואס אנגעהויבן די ווייט צאל ווען ס'איז געווען די צווייטע וועלט מלחמה אין ניינטין פארטי סיקס, דער זעלבע האט אנגעטון א מיליטער יוניפארם געגאנגען ביז אין די דיספלעיסד פערסאנס קעמפ, ווי די אלע האלאקאוסט חברה די אלע זענען איבערגעלעבט נאכן מלחמה, ווער ס'איז געווען נאך די סורווייווערס וואס איבערגעלעבט זיי געבן חיזוק. און איבערגעטוישט מעשה'ס אויף זיינע מעשה'ס מיט אנדערע, א יונגע מענטש זאל אנקומען צו אים און ממש זאגט אין גרויסן, רבי איך וויל זאלסט וויסן איך גיי קיינמאל נישט זיין קיין פרומער איד, נאכאמאל ער האט געזאגט איך גיי נישט זיין קיין פרומער איד, רב סילווער קיינמאל נישט וועט קיינמאל נישט אוועק וואקן אזא אזא סיטואעישאן. ער גייט זאגט צו די מענטש ער פרעגט אים פארוואס קענסטו נישט מאכן אזא אזא מינע סטעיטמענט אזוי און די יונגערמאן האט געענטפערט ווייל איך האב געזען עפעס אין די קאנצעטרירונג קעמפ איך האב קיינמאל נישט פארגעסן ר' סילווער און די גאנצע מאסע פון מענטשען זענען אומגעקומען צוזאמען צו הערן וואס דער ביטערע מענטש האט געוואלט זאגן ער האט געזאגט ווייטער צו א מענטש אין אונזער אין אונזער מחנה ער איז געווען א פרומטע פארפרומטע ער האט אריינגעברענגט אריינגעברענגט א סידור זאלסט אויך וויסן אז דער איינציגסטער מענטש אין די גאנצע קופקע וואס האט געהאט די סידור אפאר מענטשן האבן געוואלט בארגענען די סידור צו דאווענען בה ער וואלט נאר געוואלט אויסגעבען אויף נאר איין תנאי, ווער ס'וויל בארגענען די סידור דארף אים געבען אלס באצאלונג האלב די טאגס פארציע פון ברויט. און וואס איז געשעהן פרעגט הרב זילבער. סאך מענטשן האבן געגעבן זייער ברויט צו קענען צו די סידור, האט דער מענטש געזאגט זייער זייער אויפגערעגט, אויב א מענטש קען קען נוצען פרומקייט צו צו גנב'נען א מענטשן וואס איז זיי הונגעריג פון זייער ברויט, איך וויל נישט זיין. אויף אויף א פרומער איד בכלל. יעדער געהערט איז זייער געווארן ערשטוינוג. ביידע וואס אונז וואס איז געווען אונזערע אין די ממש די מענטש וואס איז פחד נישט געוואלט זיין א פרומער וואס האט ער געזאגט. ביי דאן ביי דען אויך אויף זעלבער געשמאכט אינגער מענטש הויך. אויך האט מען זייער ערענסט דאס ער האט געזאגט אזוי, איך פרעג דיך דאס, פארוואס פארוואס טוסטו זיך אזוי נאריש קאנצעטרירן אויף איין מענטש וואס האט געהאט א סידור און געמאכט סאטש א דימענד? אנשטאטס דעם קוק אויף די אנדערע מענטשען וואס האבן געוואלט דאווענען א סידור און זיי האבן אויפגעגעבן די ברויט דזשאסט צו קומען דאווענען א סידור און די יונגע מענטש און די און די און מענטשען ארום אים האבן ממש שוין קיין ענטפער אזוי איז אזוי שיין אויסגעזאגט דאס דאס איי רבי זיבעל האט אויסגעדרייט די אינצידענט וואס איז געווען אזוי אויפגערעגטקייט. און ממש אזוי וואס זאגן איז קארג און אנשטאטס דעם ס'איז ממש געווען זייער פלא פלאים, ס'איז זייער ס'איז זייער מעגליך צו זען אז אזויפיל מענטשן האבן אויפגעגעבן זייער ברויט פאר די סידור אליינס. ברוך השם מיר האבן שוין יעצט געטון זעקס שיעורים, איך וועל שוין אויפלייגן די אנדערע אויף יוטוב בעזהשם כאפ אין א וואך וואך צוויי בה אין די מין טיים איך וויל הערן פידבעק פון די רבותי וואס ווילן זען און הערן וואס קען מחזק זיין אונעם אין די ענין פון תפילה רבותי נאך א גוטע רושם פון אונזערע קינדער אויכעט גוטע נאכט.